Апостол Иудӕйы фыстӕг Йесо Чырыстийы цагъар Иудӕйӕ Иаковы ӕфсымӕрӕй Фыд Хуыцау кӕй бауарзта ӕмӕ Йесо Чырысти кӕй хъахъхъӕны, уыцы ӕвзӕрстытӕм Хуыцау уын ноджы фылдӕр бахай кӕнӕд йӕ хорзӕхӕй, йӕ фарн ӕмӕ уарзтӕй. мӕ уарзон хӕлӕрттӕ. Кӕд мӕ зӕрдиагӕй фӕндыди сымахмӕ нӕ иумӕйаг ирвӕзындзинады тыххӕй ныффыссын, уӕддӕр ӕнӕмӕнг бакӕнинагыл банымадтон сымахмӕ ныффыссын. Сыгъдӕджытӕн иу хатт ӕмӕ мыггагмӕ лӕвӕрд цы уырнындзинад ӕрцыди. Мӕ фыстӕг уӕ ууыл тохмӕ куыд сразӕнгард кӕна, афтӕ. Уымӕн ӕмӕ уӕм ӕрбаирвӕзтысты ӕнӕхуыцау чидӕртӕ. Уыдон нӕ Хуыцауы хорзӕхӕй сӕхицӕн сарӕзтой ӕлгъаг миты фӕрӕз. Сӕхи тигъ кӕнынц нӕ иунӕг Дунедарӕг ӕмӕ Хицау Йесо Чырыстийыл. Рагӕй нырмӕ у фыст, уыдон аккаг ӕфхӕрд кӕй баййафдзысты, уый тыххӕй. Кӕд сымахӕн зындгонд у, уӕддӕр мӕ фӕнды уӕ зӕрдыл уынӕй ӕрлӕууын кӕнын. Хицау йӕ адӕмы мысраг зӕххӕй куы раирвӕзын кодта, уӕд уый фӕстӕ фесӕфта, чи йыл нӕ баууӕндыд, уыдоны. Ӕмӕ йӕ намыс чи нӕ бахъахъхъӕдта, ӕмӕ йӕ цӕрӕнбынат чи ныууагъта, уыцы зӕдты стыр тӕрхоны бонмӕ дары талынджы, мыггаг мӕйы рӕхыстӕй бастӕй. Уыдонау Содом ӕмӕ Гоморрӕ, стӕй сӕлфӕмбылайы сахартӕ хӕтыдысты ӕмӕ фехӕлдысты, ӕмӕ уый тыххӕй мыггаг мӕйы арты ӕфхӕрд кӕй ӕййафынц, уый алкӕмӕн дӕр у Зонды хос. Ахӕмтӕ сты уыцы сӕнттӕ цӕхджытӕ дӕр. Уыдон ӕлгъаг кӕнынц буар. Хуыцауы бартӕ ницӕмӕ дарынц ӕмӕ фауынц намысджынты. Архангел Михаил та Моисейы буары тыххӕй хӕйрӕгимӕ куы фӕбыцӕу, уӕд тӕрхоны бар йӕхимӕ нӕ райста. Нӕ дзы рацыд фауӕн ныхас. Ӕрмӕст ын загъта: Хуыцау дын йӕхӕдӕг схос кӕнӕд. Адонтӕ фауынц, цы нӕ зонынц, уый. Сӕ ӕрдзы хъӕдмӕ гӕсгӕ ӕнӕзонд цӕрӕгойтау цы зонынц, уымӕй сӕхи сафынц. Сӕр сӕ сӕр. Уыдон цӕуынц каин фӕндагыл. Сӕ зӕрдӕтӕ сарӕзтой мулкмӕ, ӕмӕ валамау фӕсайдысты, змӕнтынц кӕрейау ӕмӕ сӕфынц. Ахӕмтӕ ӕлгъаг сты уӕ уарзты ӕхсӕвӕрты, ӕнӕфсармӕй сӕл кӕнынц уемӕ, сӕмӕт ӕрмӕстдӕр у сӕхиуыл, амард сты дыууӕ хатты. Уыдон сты, дымгӕ кӕй хӕссы, ахӕм ӕнӕкъӕвда мигътӕ, бындзарӕй кӕй срӕдывдӕуыд, ахӕм ӕнӕдыргъ фӕззыгон бӕлӕстӕ. Уыдон сты денджызы знӕтулӕнтау, абухы сӕ худинаджы фынг, уыдон сты, мыггаг мыйы саудалынг кӕм ӕнхъӕлмӕ кӕсы, уыцы дзӕгъӕл стъалытау. Уыдоны тыххӕй пегъуымпариуӕг кодта адӕмы байзӕддаджы ӕвдӕм фӕлтӕрӕй Енох дӕр. Мӕнӕ фӕцӕуы хицау, йӕ ӕнӕнымӕц сыгъдӕг зӕдтимӕ, алкӕмӕн дӕр тӕрхон рахӕссынмӕ. Уый багӕды кӕндзӕн ӕппӕт ӕнӕхуыцау тӕригъӕдджынты, се ппӕт ӕнӕхуыцау миты ӕмӕ йӕ ныхмӕ кӕй дзырдтой, ӕппӕт уыцы къӕйных ныхӕсты тыххӕй. Уыдон сты хъуырхъуыргӕнджытӕ, райгонд ницӕмӕй сты, цӕрынц сӕ монцтӕм гӕсгӕ, кӕнынц хиппӕлой ныхӕстӕ, козбау митӕ сӕхи пайдайы сӕраппонд. фӕлӕ сымахӕй, мӕ уарзон хӕлӕрттӕ, рох ма уӕд, нӕ Хицау Йесо Чырыстийы апостолтӕ рагагъоммӕ цы загътой, уый. Уыдон уын дзырдтой, зӕгъгӕ, рӕстӕджы кӕрон фӕзындзысты, сӕ ӕнӕ Хуыцау монцты дӕлбар чи уыдзӕн, ахӕм фауджытӕ. Уыдон ныххицӕнтӕ кӕнынц уырнджыты, кӕсынц сӕ тӕригъӕдджын ӕрдзы хъӕды коммӕ, нӕй сӕм сыгъдӕг уд. Сымах та, мӕ уарзон хӕлӕрттӕ, рӕзут уӕ сыгъдӕг уырнындзинады бындурыл, кувут сыгъдӕг удӕй, разӕнгардӕй. Фидар хӕцут Хуыцауы уарзтыл, ӕнхъӕлмӕ кӕсут нӕ Хицау Йесо Чырыстийы хорзӕхмӕ, мыггагмӕ цардӕй куыд схайджын уат, афтӕ. Иутӕм, дызӕрдыггӕнджытӕм, ут зӕрдӕхӕлар. Иннӕты ратонут арты дзыхӕй ӕмӕ фервӕзой. Аннӕтӕм ут зӕрдӕхӕлар. Фӕлӕ уӕхи хизут, Сӕ тӕригъӕдджын митӕй цы дарӕс фелгъаг, суанг уымӕй дӕр куыд нӕ фӕчъизи уат афтӕ. Фӕкӕлынӕй уӕ бахизын, ӕмӕ уӕ йӕ намысмӕ ӕнаиппӕй ӕмӕ райгӕйӕ бакӕнын кӕй бон у, уыцы иунӕг Хуыцауӕн, нӕ ирвӕзынгӕнӕгӕн, нӕ Хицау Йесо Чырыстийы фӕрцы уӕд кад ӕмӕ намыс, паддзахад ӕмӕ ӕлдариуӕг, Рӕстӕджы райдианӕй нырмӕ абон ӕмӕ мыггагмӕ. Амен.